Assalamu aleykum hormatly studiýa studiýa diňleýjiler, to ýest YouTube kanalyny diňleýjiler. Öýüňize saglyk. Hemme öýlerde toýlar bolup, hemme şatly, şagalaňly günleri arzuw etýän size hemmäňize. Bu günki gepleşigi başlamak bilen, ozal bilen aýanky, menem bir Ýöne bir çetde durmaýyn diýdim. Ýaňky häzirki Türkmenistanda geçirilýän, geçiriljek on ikinji martdaky prezident saýlawy, ol saýlawda-da kimiň goýuljagy uje mälim ol, ol Serdar oglunyň boljagy belli. Men şol sebäpdenem ýaňky şu kanalyň adyna Türkmenbaşyň dinastiýasymy diýip şeýle goýdumda, Türkmenistan, Türkmenistan eýeý. Türkmenbaşyň dinastiýasymy. Sebäbi ony diýmegimiň sebäbi ýaňky indi käbir gürrüňler esasynda bir şo zatlardan bir ugur alsak, ýaňky bi näme diýilýär şo wnebraşnyý ogul diýýärler-de, ýaňky häzirki oturan. Şo däpde indem ogluny goýýa, soň yzyndan ondan soň eýleki şo kim şol Kerimmi näme şo şony taýynlarlar-da. Olam bir wise-premýer bor şeýdip. Onsoň o zatlara-da bar-a, men şeýle aýdyp bereýin-dä. O zatlara-da asnawnoý, asnawnoý şu taýda günäkär bolup durýan, biz özümiz günäkär bolup durýas. Osnownoý günäkärleň bolup durýany aheň häzir men aýdyp berin, hökümet içindäki her welaýatda oturan bar-a, men men diýip oturanlar bar. Ana şolar. Sebäbi näme üçin? Olar ýaňky Berdimuhamedowdan peýdalanýarlar. Peýdalanyp jübüleriniň jübülerini galňadýarlar. Özem Men öz pikirim boýunça häzir na ýaňky şu serdary saýlamaly diýip ýaňky ýaňky her welaýatyň başlyklaryna ýolbaşçylaryna rugsat berlendir ynha diňe dawaý halkyňyz toýs welaýatlar diňe serdary gollasynlar ana şoňaly ýagdaýda siz şuňňaly şuňňaly gowy şertleri alýaňyz diýip Şoň ýaly neme ultimatum berilendir diýip bir hasap etýän. Düşünýäňmi? Indi biz şutaýda ýene bir zada bir dolanyp gelmeli la. Ynha ene käbirimiz aýtýas, aý Türkmenbaşy ine gowudy, Türkmenbaşy gowy edip başlady hemme zady. Nädip gowy edip başlady Türkmenbaşy? Togsan üçünji ýylyň açlygyny ýadyňyza düşen düşen ýokmy? Aşgabatda o ýylanyň ýylan ýaly şeýdip oçurtda durdylar çörek üçin. Welaýatlardan çaga berweleni alyp köpüräk şol şol köpüräk bufanka çörek almak üçin. Onsoň ine bu gelip näme edip ýör indi? Bu gelip ýaňky ol bir gowy bugdaýlara satyp, onsoň ol gerekmejek unlaram alyp halka paýlap ýör. A öz iýýän unlary nähili? Wyşşa sort unlardan iýip otyrlar. Şu taýda ýene men bir zat aýdyp berin. Öz düşünişimi aýdýan-da. Eger hökümet halka gulluk etmese, ol hökümet hökman dagar. Hökümet ýolbaşçylary halka gulluk etmeli. Şol sebäpden olar şol ýeri saýlanýar. Ýöne dogry bir zat edip bolýar o taýda-da. Ýaňky olaň şertini birazjyk gowulandyr-gowulandyşdyrmaly hakykatdan hem. Sebäbi olar iş ýüzünde bolýar-da. Ine men mysal aýdyp bereýin, ine meň özüm aslym kolhozdan, kolhozda dörän, kolhozda doglan biziň obamyzyň başlygy bardy. Daňdan sagat ne men eşitýädim da şo wagtlar. Daňdan sagat üçde dörtde diýä ýaňky polýolarda diýä şo meýdanyň üstünde diýä şol gowaça ekilen ýerleri zatlaň şoň üstünde diýä bugdaý ekilen. Nirde kemçilik bolsada diýä sagat sekizde gelip şo buýruk berýä diýä näme üçin ekmediňiz diýip diýä. Şo wagtlar ana şo zatlar ana gülýäçek ýaşady kolhoz. Emma ene häzir bir Türkmenbaşy geldi. Indi men bu zatlary näme üçin diýýän? Türkmenbaşy geldi-de kolhoz palhoz sowhozlary dagatdy hemme tehnikasyny. Tehnikasynam kim aldy? Ol eli pully baý adamlar aldy. Ol öňki oňatça ýaşap ýörenler uze garyp, garyp ýagdaýa uze düşüp başlady. Häzir ine men eşitýän-na, habarym bar, bi Çärjew welaýaty, eme, no, Çärjew oblastda men indi öňki nemesini aýdýan-da, Daşoguz oblasynda bolýan kynçylyklar, Şo zatlary barara-ow, diňe bara bir bir Türkmenistany Aşgabat, Aşgabadyň töweregi gurma daýy. Agyz suwuny, üpjünçiligini oňaryp bilenoklar. Onsoň hem nä, arada Berdimuhamedow neme bir zat aýdyp geçdi. Aý, näme şol nemäni ýapmalyýa-da, bi derwezedäki gaz ojagyny. Men o barada gaty mundan köp wagt bäri men aýdyp geçdim bir zady. O taýyny bütinleý ýapmyllar. Ony kupol edip ýapyp bolýar, meň düşünişimçe. Men ony diňe meň öz düşünişim däl, köp men adamlar bilen, şol ugurda işleýän adamlar bilen men maslahatlaşamda, şolar maňa aýtdy bir zady.

Şol sebäpden, ana, şo zatlar edilse, olaly bilen-ä ol ýerde ýaňky iş ýeri, iş ýer dörejek, şo taýda-da onsoň bir kiçirägem bolsa raboçi posýolok döredip bolýar şo taýda. Adamlaň bähbidi üçin. Ol ýöne Türkmenistan bar-a, bütin Türkmenistan ýurdumyzyň daşyny tikenekli, symalla. Ynha bir bir gowy habarlaram bar ýaňky iki sany samolýot uçdy Stambuldan. Ol iki sany samolýot näme o? Häzir näçe adamlar otur? Ýurda barjak bolup. Näme üçin şol şol şol atlar arada gaýgytmaýarlar? O diňe oň bar gaýgysy täze paýtagt gurmak, ol paýtagtda da täze serdar oturmaly. Onsoň nähili bolýar şu? Türkmenbaşy Nyýazow Eý, Nyýazow-da Türkmenbaşy, onsoň bu Berdimuhamedow, indem Serdar, soňam onsoň eýlekisi bar-a, kim şol? Ol bir neme çalan bolýar-a. Ana, olam bolsa onsoň şol Türkmenbaşyň dinastyýasy diýip aýtsa bolýar-da şu zatlary. Uje aýtsa bolýar şu zatlary. Halk, halk üçin, ýurt ýolbaşçylary halk üçin ylgamasa, ýurt tozar. Onsoň ýene-de bir zat aýdyp bereýin. Ýene-de indi dogry, o taýda meňem bir köp ýerde ýalňyşlygym bar. Sebäbi näme üçin diýende, menem köp ýerde bir käbir adamlara aý sögündimem, bir käýindim edip, bir, может, paýyş sözemdir. Bagyşlaň eger menden göwnüňizi kine almaň, şoň üçin meň aýtjak bolýan zadym, eger biz özümizi daşary ýurtda ýaşap, biz şeýdip agzybir bolup bilmesek, hiç wagt Türkmenistana, Türkmenistanda gowulyk bolar diýip pikir etmäliň. Oň sebäbinem hemmämiz düşünip otyrys, Ony bara ol o zatlar köre mälim zat ol. Bir bara bolup geçýän zatlar ol. Diňe bara ol hemme ol başga ýerlerde obalarda zatda aýagyň diýä ol suwädik diýilýärmi soň suwa suwädik diýilýärdi pamygymy. Şony geýip gezmeliýär o köçelerde. Ol ýöne gara bir näme jygyllyk bazaryna döndürdiler ýa o ýurdy. Ýurduň baýlyklaryny, ýurduň Türkmenistanyň baýlygy bilen näçe daşary ýurt adamlary milliarder boldular. Näçe daşary ýurt adamlary milliarder boldular. Halkyňa berdara o zatlar sen o. Indem ýaňyny, ine, neme ödü götür, ne täze şäher urjak. Täze paýtagt. Ow näme peýdasy bar sen o ol paýtagtyň bir doly şol jaýlar dolum adamlardan. Ha? Beýdip bara adamlaň gözüni adamlary indi aldamarsyňyz. Adamlar uje düşünip düşün dawno uje düşünip başlady. Bir her zadyň çeni bar. Bir çaky bar. Berdimuhammedow. Prosto bir dogry her adam özüne bir priýemnik tapmaly-da, şol özi işden çykan ýagdaýynda-da. Ýöne hökman sen ogluňy goýmaly diýip zat ýok ara-ow. Znaçit, öz ogluňa bir goýýaň, özüňem şuň ýaly wezipäni ýaňky özüňe kabul edip, znaçit, hemme zady öňki ýaly Şu ýaňky kontrollykda saklamak seň bar netiň. Şem. Ine siziň wara gulagyňyzy, ine şular ýatjak zat bilen wara şeýdip gysa gat diýen wara şeý towlamaly. Şem. Özüm elementaryny şeýdip, jübäsi ýagny, seret. Gijijek zat we içinde hemme zat bar. Ol beýtmäň ara o halky bir beýtmäň, kösemäň ara o. Suw üpjünçiligi, suw üpjünçiligi bolmasa, ana keseliň birinji ýüze çyk. Gädä ýagdaýy gowy suw üpjünçiligi bolmasa, ana keseliň baş tutany şol suw üpjünçiligi bolmasa. Özüňem men ol men instituty gutaran diýip döşüňe kakyp ýörsüň. Onda munda tans edip. Sen prosta bir gopbam adam-a. Horla, men indi köp zat aýdyp oturjakda, şu günki nemämi şuň bilen jemlejek. Gül ekseň gül ek, gülisi gelsin, Asman dury bolsun, Gün nurun saç bersin. Halkymyz aglaman, şat oýnap gülsün, Daşdyr ol öň, iki ýüzli adamdan. Asla onda adam sypaty ýokdur, Halk köpdür, halkyň ýüregi akdyr. Haramdag ýaly dünýä hiç gelen ýokdur, Gastrolýuň päli azan adamdan. Öz halkynyň ganym duşmany bolýar. Aglamak ýerine şat oýnap gülýär. Watanymyzyň ganyn içýär begenýär Gastrolýuň ganhor bolan adamdan. Sanjar aýdar setirlerim jemleýän. Akmagy däl öz halkymy gollaýan. Barjak ýeriň owadan depe diýip sözleýän daş bolalyň bu gelmişek adamdan. Oglanlar gelin-gyzlar öýüňize saglyk geljekki duşuklara çenli. Hä men şutada bir zady ýatdan çykarypdyryn men şony aýdyp geçeýin-la. Bir Hakykat zady hakykat ýerinde neme edip bolýar. Dogry hemme ýerde kynçylyk bar. Ýöne hakykaty subut edip bolýar-da. Her hili kynçylygam bolsa. Şämiň? Ony ýöne subut edip bolýar. Men o barada soň bir bir neme goýaryn men nesip bolsa. Öýüňize saglyk. Köp sag boluň diňläniňiz üçin.